Ammallee deebisaa dhiyoon eeggatu si gaafadha takka. Ayyee. Itti yaadii lola miti leenjii mitiitiin jee ture. Ee dhugaadha. Furmaateen firii eh, ati gubbaa manaa keessaa ol qabdu Uumaan jehuun hin dhabe. baga na gante harka nyaachisee na nyaate kanaaf garaan na booyaa jee wanti

Dararamaa itti deemaa dhufe. Amma daqiiqa waa xiqqoo shoofni isin bira dhufe. Ee gamanumaanuu har'a Aisha- wanni dhufe inni dhufeef anaatu isinii hima. Eh, Caalaas je wanni dhufte sana haa dhuftu dhugaa seetanii gaammaan tana na lagattan hogguu jiru tana dhugaan seenaadha. Yaa Har'a fayyadu. wanni dhufte sana haa dhuftu caalaas mana isaatti hin deebisa jee mana duraan ifii keessaa na baasees har'a manatti na deebisee jira kun akkuma laaltanii agartan kanatti mana kiyya kanuma duraanitti na deebisee jira jechuudha. Bar mana keessaan baay'ee duraaniisi. Eh, Mana hundumaa'uu wanti hubatuu qabdan qabnu walumaanuu Mana keenya qollofne, Ta- yaane, Mm. bakka hedduu qabnaati. Bakka hedduu qabna.
Sagal jira, jaha jira, kudhan jira. Waa hedduu Eh, dubbachuun Ka biraati barbaada. kuulin beekni jira. Mm. Kanaafuu koodii ni qabna. Maali manni numa jira. Hidhufa itti ni mul'anna ni yaana. Kiyyaas jawaadee mana san keessa mana san hogga- jettanii miti ee bageetta duwwa qabdan. Nuti

Gumaa ilmoo narraa baaftanii sanii fi Gumaa askanni. ilmi- oo- oo- oo, lafti ooyiruudhaatis. Nakkanni fi sanbootu siifiin keessaa Inni baay'ee. kataaraa lamaa fi Aayishaadhaa fi Aayishaa ta'etti waan godhutni hin jeen ture jeballoo biratti amma dura. Durni. Ilmoonii fi dhalli maarii goradhaa yaa hayyuwaan. Dur hin jirre ilmoodhaan maariin godhan. Saa ummanni kun anamma isinumaan ajaa'iba kamiin naan jii ummata diina hin qabne ka safuu hin qabne ka aadaa fi gartee hawaasummaadhaas dagatee rabbiis dagatee namoomaas dagate Akkamitti kana jattaa ummanni kun baga jaan baga jaan maaliif Itti ba- jatti itti- jajjabee hawaasni itti baga keenya jarri kun ummata akkam ummata summii akkam dhukkuba akkam akka qabu waan kanarraa hubadhaa ilmotti maarii godhuu jechuun diina kam keessa Waan jira haaree baasuu amantii deeman. kam keessa jira Eh, aadaa kam keessa jira Waan- mee biyyuma takka ta'inti wanni kanaa keessa jiru as kannaa

Hoggaa Kan- deeggartee kan kana daandii dinqisiifate. daandii irraa si dabse. Asiin Waan deemuus isa dhugaa si furmaatuma. Asiin deemuus furmaatuma. Asi bar. Firii wa- Lubbuu bakkaan dhabaniif firiin akkasitti achi akkasitti mana inni duraan gartee bakka qumaamaa jalatti sharaa dhaabbatee keessa galu san keessaa boo mana keenya jalaa maal goote jennee ari'an. Lakki dhugaan see bakka san. Eh. Firii. Furmaata illee deebisaa gootee fiiduu san keessatti akkaan dhageetti. Filima gartee hindii jiimii dubbii akkasitti akka as dhiyeesse akkamitti hoggaa jettu intalti haasawaati kaameeraa tamaruu jirtu intala sanna fakkaatti. Isa sosoos ati intala dhalaa dhiyeessita. Oromoon gowwaa Oromoo dhalaa dhiyeessitu akka keetii kanan qabdu dhiyeessaayi Ati dhalaa dheessitaa jettiini kaameeraa waraabamuu jira. Ka'i bahi. Anaas gubbaa si gad darba. Khazaana keettis maara wii fincaante. Maarree goote. Jaaniin. Keef kaameeraa sa- sagalee isiidhaa malee. Sagalee isan jaleellee hedduu dalagee dalagee adda naan baane. Baanee adda hin baane nama san eenyu akka Fi taatellee. kaameeraa isirraa waraabaa. Tamii, Viidiyoo furmaateen waraabaa tun fi jettiin. furmaateen tun tamii. Eh. Furmaateen waan nyaatani moo?

Gurmaateen bakka nan ciisu kana shaaraa gabbee qullaa ciisi isheen firii. Galatasaati. Sodaa firii dhuga baanta.
Dhuga baanta.
Dhuga jetteen firii. Balaan tun hundi isaan irraa na dhufte jee. Ee sii jee kitaaba kana sii deemmataan jeen. Kitaaba ni beektaa? Abbaa dhuubee tukkatti nyaatu beekaa jaa. Ilmi namaa kun hoggaa muddame.

bifa kanaan gartee Hin fakkaanne adiyyaa bakka yoo ifatti kaa'u hojii yakka kana jalaa barbaadu. ba'uu inuma hin danda'u. Kabiira guddaatu eh, sheekh xurxur yookaan sheekh badhaabbat waa facaasan tuutuutu isaa fi najis najjaasan Eh, hilwaa akka itti qaban intala takka haarii as baasanii ta'anii siidhaatiitu akkaataa hunda nuu mijjeesse isiisan himaar jaaniiti fiidoo akka gadhiisanii turanii akkaan daawwadhetti. ah, Eh, Firiinis eh, aqliin gartee amma si bira bulte san Makaddaa jala nu bira furmaateen irra rafaa turte ni beeyti. Miila jala jirti booyi.
Amma isa jala makaddaa jala bul mataa Makaddaa jala jala jirti. furmaata yaani Miila jala- alambattee bira bira kuttee kuttee jirti. miila isii jala Miidhagina jirti. jirti. Eh, ak- bifa akkasii saniin intaltee akka nama sirra duuluu goosisiiftee haa furmaatee intala sanitti haa dhiyaattu akkaataa itti furmaatee qabu Eh. waan jettuufi Eh, torba. haalli kuni tooftaa mijeeffachuu jirtana fakkaatti. Dubbiin akkas jedha. Ammas awwa- Kaameeraa ta qabu jirtu isi. Ani Hiikaa amma moo? asirratti wayiinsi shakkii takkaan na keessa dhufee jawaade Mhm. akka maleen dura osoo hin dubbanne dara mee fi fin xiinxala jeen qabee taa'u jiraani. Mhm. Eh, Jarri kun firiidhaa fi zokkoo fi kimiyaanis amma zokkoo fi kimiyaa xiqqishoo wal biratti haa agarru malee akka viidiyoo isaan gadhiisaa jiranitti Mhm. eh, firiin kun akka nama gartee sodaatee keessaa chibee an keessaa harkan qabuu jee sodaatee Sodaataadha san. dhibuu tokko godhu jira. Fili ee. Firiin Filima hindii tokko dalagu jirani beekadhu. Amma maaliin shakku jira? Furmaatee tana kalaas eega asiin geesse jarrinuu batachaniiti gartee bakkaan dhabdeeti amma akka nutis odeeffannoo isiidhaa wajjin wal quba qabaannu sirritti dura amma bilbilaa fi miseejiidhaan waa hundaa'uu wal dabarfachaa jirtanii beekadhu malee qaamaan amma si bira hin jirtu dhugaadha nu hundinuu. Kanaafuu wal bira deebinee tarkaanfii waan hafees akka qulqulleessinu irratti yoo hojjenne malee isaan kana shakkaatiin jira akka nama wal dhabee fakkaataniiti kunis akka isin gartee isaan fardeessine godhee Kaanis bifa saniin waan biraatiif deeman jedhu kun hanga gartee madaa san kabsatanii. Hin shakkin kaa kana furmaatee waan maal siin jette. Tana Naan maal shakkin jette. taate. Jawaadee. Isin warri ijaan gartan jaruma sadeeni. Warra hedduu ka isin ijaa hin agarree meeqaan tam agarree mana kiyya dhufanii meeqa qabdee ariiti. Ee dhugaa. Zakkoon keessan Wanni jiru inni isaan nama jaalatu haareya nama fakkaatu isin hin beekne ta'uu garraan lakki waan akkana akkanaatiif kan akkasii ee haaya deema.

Fiidoo dhoomte irratti waa hundaa gadi jira. Ni kofalta yaa Oromoo silaa fiidoo san gadi dhiisee waan furmaatee natti argite. Wanni hundi Kanaaf irratti arkuuf hin taasisaa. najjaatan eh, isin himeetu hin jiraan furmaatee. Dhugaa ammallee deebisaan dhiyoo nagas si gaafadha takka. Ayyee. Itti yaadii lola mitii leenjii mitiitiin jeetu Ee dhugaadha. furmaateen. Kanaaf waan isin arraan tana yaaddan kana isin waggaa meeqa dura alaalchitee itti yaaddee leenjitee jirti.

Rabbiin dhaan hanquma jaalaltu ji- jirtu jibbansinis jirti. Waliin dhufuun jirti adda bahuun jirti. Sababa keetiin adda hin baanu. Sababa tokkoo inni afurmaatiin adda hin baanu. Guyyaa Rabbiin Amrii bishaan midhaan rabbiitiin keessanii murtee yoo rabbiitiin Yoo inshaalla. Rabbiin rifeensa Yoo Rabbi adda nu- jaaniif. adda nu baase ati illee hin fuutu.